Issa s-Saltna tas-Smewwiet x'inhi hija? Ħafna nies di jimmiżinterpretawha, jiġifieri, kienu jaħsbu li peress li Kristu kien jgħidilhom isma' s-Saltna tas-Smewwiet qiegħda ġewwa nofskom, kienu jaħsbu qed jirreferi għalih għax qiegħed ġewwa nofs in-nies, li kien totalment kunċett żbaljat. Li kien qed jgħid jekk ma tkunux bħat-tfal ma tidħlu qatt fis-Saltna tas-Smewwiet, Issa nasmew iċ-ċini. Fit-talba jgħidlek kif inhu fis-sema hekk ikun fuq l-art. As above so below, dak li hemm barra hemm ġewwa. Mikro, makro, dak li hemm fiċ-ċokon huwa fil-kobor. So, ejja ngħidu li l-univers kollu, l-univers kollu kollu kollu huwa Alla. Kollu. Sewwa, ġifieri jekk taqbad inti meta sploda l-Big Bang u ħarġet ir-radjazzjoni, mbagħad bdew jiffurmaw l-ewwel pjaneti, l-ewwel xmux, bdew ikun hemm l-ewwel supernovas jerġgħu joħolqu nebjulas, eċċetera, eċċetera, dak huwa Alla kollu komplut. Issa, int bħala bniedem tgħidli x'niswa f'dak kollu? F'dal-kobor kollu, mela, jekk aħna ħriġna minn ġo dal-univers, mal-Big Bang, li nsejħulu Alla, God Consciousness sejħilha li trid, mela aħna parti minn dan Alla għax ħriġna minnu. Mhux hekk? Bħal meta aħna parti mid-dinja, illa għax ħriġna minn ġod-dinja. Sewwa. Issa. Biex bnedem jifhimni ħa nġib dal-eżempju, immaġina ġismi issa. Għax bil-kobor inkella ma tantx aqbad kaptu bniedem. Immaġina ġismi kollu hu Alla. Sewwa. Hawn għandi kilwajn, il-kidney. Issa l-kidney immaġinaħħa bniedem wieħed. Kidney l-oħra bniedem ieħor, eh, das-suba bniedem ieħor, das-suba ta' hawnhekk bniedem ieħor, eċetera, eċetera. Il-kidney waħidha tista' tħossha bħala persuna indipendenti. U tgħidlek mhux dil-ħajja u biss fil-kidney. Fimt? Li ma tafx il-kidney li qed teżisti, to start with, għax hija parti minn proċess ta' ġisem sħiħ. Waħidha, she can't live. Bas biss kollha funzjoni l-kidney waħidha. Imma l-kidney tidħol in place u tagħmel sens f'ġismi Għaliex hija parti integrali minn dal-human body komplut. Issa, kull bniedem li hawn fid-dinja, hu x'inhu t-twemmin tiegħu, ir-reliġjon tiegħu, whatever, huwa a tiny part from this grandier, minn dal-God consciousness qed insejħulu, Alla. So, kull bniedem, jekk jifhem dal-basic li qed infiehem, illi kull ħaġa law kull bniedem huwa segment żgħir li kollha magħqudin flimkien jiffurmaw l-Alla, kieku inti ma tibqax tgħajjarni lili biex immur naqbeż minn ħad-dingli. Jien ngħajjar lilek biex tmur taqbeż minn fuq il-Himalayas. Lilek noffendik għax għandek il-kulur aħmar. U mbagħad inti toffendini għax jien għandi l-kulur blu. Imma l-bniedem peress li ma jafx lilu nnifsu, Għax bir-reliġjon ma ssirx taf lilek innifsek, imma ssir taf lilek innifsek meta tmiss il-qiegħ bl-ispiritwalità biss. Hemm tibda tinduna inti illi għalkemm inti żgħir ħafna tiny speck, but you are part of something very very very very very big. U Alla ma seta' qatt jeżisti mingħajrna kieku to start with, bħalma aħna ma nistgħux neżistu mingħajr Alla. Il-għala? Għax li kieku l-kidniena nnaħħiha minn ġol-ġisem, L-ġisem xieġrilu? Imut. Imut. Mela, billi jina nissejħ li l-nifsi għalla tal-kobor kollu, ma tnaħħi li biss part minni li għal-kidni, li forsi miexej għal-ħafna nis, għax kidni kull ma fija daqs kważi polz tal-id. Imma minna għalla ma jiffunzjonax, dal-ġisem ma jiffunzjonax.